שבת, א דערהויבענע טאג, די שענסטע טאג פון וואך, און אז שבת איז אזוי דערהויבן, פארוואס איז דא אסאך מענטשן ווען עס קומט שבת און ס'פארט, ווייסט מען ס'צוגעוואוינט, ס'איז נאך א טאג אין וואך, נאך א שבת, און מ'האט נישט עכט קיין שום הנאה דערפון, ס'איז נישט, ס'מיינט נישט גארנישט פאר אסאך מענטשן, און אסאך מענטשן ליידער האלטן נישט אזוי שבת, איז, ס'מוז זיין אז עפעס פעלט דארט, ווייל אנדערע מענטשן האבן זייער הנאה פון שבת, איז פארוואס קען נישט יעדער הנאה פון די שבת? סאו וואס איז די סוד פון שבת? יעצט איך פלעג מיך מוטשענען מיט דעם, און איך געדענק איינמאל האב איך געהערט פון א אינגערמאן, איך האב נישט געטראכט אפילו איך וועל עס הערן פון א דאמי מענטש, באט אסאך מאל מיינט מען מען קען מענטשן און ביזדערווייל ווערט מען געוואר אז דו האסט אים נישט געקענט, דער מענטש רופט זיך אן, דער אינגערמאן רופט זיך אן, שבת, איך ווייס נישט ווי צו דאנקען די אייבערשטער פאר מיך געבן שבת, ס'קומט שבת, מ'מאכט צו די קאמפיוטער, מ'מאכט צו די טעלעפאון, מ'מאכט צו די גאנצע לעבן, אלע דאגות, אלע העדעיקס אראפ פון קאפ, יעצט איז נאר מיך, משפחה, מיין חברים, און ס'איז ממש א מחיה, ס'איז אזא רואיגקייט, ווייסט איין טאג ס'איז נישט דא גארנישט, איז האב איך מיך גלייך געפרעגט, איך פארשטיי נישט, סאו וואס איז מיט א עלטערע בחור וואס האט נישט קיין קינדער, ער האט קינדער ברוך השם און מען האט קינדער דאגה'ט מען און מען ארבעט שווער, באט א עלטערע בחור האט נישט די אלע דאגות, וואס איז מיט אזא איינעם, סאו ער דארף נישט א נאמען פון שבת? ס'איז נישט דא ריכטיגע די דאגות פון א גאנצע וואך וואס שבת וועט מאכן עני חילוק ביי א בחור, סאו

סאו האב איך אפגעמאכט אז שבת איז א צייט וואס מ'קען הנאה האבן, מ'קען עס אינדזשויען, אויב אזוי גיי איך עס אינדזשויען, און איך גיי געוואר ווערן פארוואס איך אינדזשוי עס נישט. סאו כ'האב געדענקט כ'האב געזען אמאל איינער האט זייער הנאה געהאט פון שבת, האב איך אפגעמאכט איך גיי אים פרעגן, איך האב אים גערופן און געפרעגט וואס איז די הנאה פון שבת, האט ער מיר געזאגט ס'איז דא א שטיק צייט ביז מען קען באקומען א שטארקע שייכות און הנאה פון שבת, ט לאמיר אנהויבן מיט דעם, האט ער מיר געפרעגט איז דא איין זאך אין שבת וואס איך האב הנאה, האב איך אים געענטפערט יא, איך ענדזשוי סעודות, מען זיצט און מען פארברענגט און מען עסט, סעודות האב איך הנאה, זאגט ער מיר סאו פון היינט און ווייטער הייב אן קוקן אז שבת איז די סעודות, נישט עפעס אנדערש, שבת איז א סעודה. סאו האב איך אויך געמאכט אקעי, איך האב אנגעהויבן קוקן, אבער איך האב געכאפט נאכדעם אז ס'איז דא א זאך וואס הייסט קוק אויף די פאזיטיוו פארגעס פון די נעגעטיוו, סאו דו קוקסט אויף די גוטס פארגעסטו פון די שלעכטס, אבער סאו שבת האט זיך אנגעהויבן אביסל מער ענדשויען אבער ס'האט געפעלט ווייל נאכן סעודה איז נישט דא די ענדזשוימענט מער. סאו איך ווייס אליין נישט וואס איז געשען אבער נאך א שטיק צייט פון טרייען אויסצופיגערן וואס מען קען הנאה האבן פון שבת האט עס איין טאג געקליקט אין מיר און איך אנגעהויבן כאפן וואס עס גייט פאר. אין תורה שטייט מען זאל היטן שבת, וואס שטייט? שבת להשם. אז היט שבת זאל זיין פארן אייבערשטן. האב איך אנגעהויבן פארשטיין אז ווען א מענטש רוהט קען ער קאנעקטן מיטן אייבערשטען און וועגן דעם דארף מען היטן שבת. א מענטש בטבע א גאנצע וואך איז מען פאריאגט און פארפלאגט, מען ארבעט שווער, מען דארף קער נעמען פון דעם, מען דארף קער נעמען פון יענעם, און מען האט נישט קיין צייט צו קאנעקטן מיטן אייבערשטער. סאו האט באשעפער געהייסן שבת, די איין טאג אין וואך רו כדי זאלסט קענען ווערן נאנט מיטן אייבערשטן. די איין טאג זאלסטו קענען מיט צאמצונאן דיין קאפ און איינזען אז דא א באשעפער אויפן וועלט און זען אז דו האסט א תכלית אויף די וועלט און דו ביסט דא פאר א סיבה און דורך דעם קענסטו ווערן נאנט מיטן אייבערשטן סאו די גאנצע שבת איז א קאנעקשאן מיט די אייבערשטער סאו האב איך אנגעהויבן פארשטיין און אנגעהויבן פילן די הנאה פון שבת ס'קומט שבת קאנעקט מען זיך מיט די אייבערשטער ס'שבת להשם די ריאונג איז געמאכט געווארן דורך דעם וואס דו ביסט רואיג קענסטו מצמצם זיין דיין מח און אנהויבן זיין נאנט מיט'ן אייבערשטן. סאו פון היינט און ווייטער ווען ס'קומט שבת, איז קוק נישט אן שבת אז ס'איז נאר א טאג וואס מ'רוהט, יא ס'איז אויך א חלק, דו ביסט אפגערוהט, האסט נישט קיין דאגות, יענע טאג גייט אלעס אוועק, אלע דאגות, אלע וואכענדיגע זאכן, אבער די אלע זאכן איז געמאכט געווארן כדי זאלסט קענען מצמצם זיין די מח און ווערן נאנט מיטן אייבערשטן, ס'זאל זאל זיין שבת לשם, כ'האף ענק אלע פארשטייען, האטס א פרייליכן שבת.